Acholi, Acholi wun kong myero ni joni gunek wan wa i level mani ka wek bwi wu ocak tic? Omito Rwandese eni kong gunek wan wa i level mani ka wek wang wu ocak yape? Wi wu bi cako tic awene? Joni oneko wa i bar lonyo. Joni gunekowa i Acuaranc, joni gunekowa i Acol Pii, joni gunekowa i Atyak, joni gunekowa i massaka mapat pat pat pat pat pat egi oneko weng dano kitedogi i agulu joni gutimo tek gungu i kare pa L pa NRA kong keken joni gunekke ki Acholi ma pe wacce kong bedi dong guneko Acholi doki kome dong gibino dong gimito giyak wa ngom wako weng. Ojone lok eni lit lit mo pe angeyo ka wun acweli mukene pe angeyo ka wun wutye ka neno lok eni kit alit kwede. Ojone kit dong kigwer ki yat ming kit kigwer ki yat ababa pe inyib pe inyib olek dyang eni i loboni. Pe inyib cwari i otti nyo i loboni, teke cwari odonyo ki i otti, cwari pe obiryeme, cwari pe obikwanye. Co ma pwod jami pe ocito mabor ba ludwa, wanguko cet gwok ma pud lyet, waryemo joni i ko weng, watiyo ki yo weng me lweny i kom joni, me neno ni joni gua oko. Lok ni lweny ki kalam-mi munu lok ma balo cawa. Aneno ngat ma kilwongo ni MP moni me Kilak. Akon Antony Akon Antony lacat dano omyero wunen lokke maber. An abedo awinyo lokke maber i boma. Kong in inen Akon oyero dano ma nongo pe gitwero lok maber tutwal. MPs ma gulok matek i Acholi ki nga nga gini weng gubedo pe i meeting eno ni. Ke wa MP macon odong ka oto gini oketo gi kwer. Aya pingo dano calo Gilbert Olanya obedo peke? MPs mogo madwong ata i Acholi gubedo pe pingo? ni mito kwo verification verification ne mitte me ngo lakwo mudonyo igangi dok need to be verified twol ka odonyo oti myero kong i verifying dok twol ni wek inen ka latwol ne kite ma bedo kede twol dong twol twol dong twol rwandis eni gua woko ki lobo acholi. Coni gitye kane kono ni gin nyang kole kor gin anga angagi coni en disa rwandis ma gitye ka myero yako ngomwa pien kiryemogi oko weng ki pat me Uganda ni weng dong gimyero giony man gi i Acholi lobo Acholi pe ka nyibo ming lobo Acholi pe ka tuko wu wua wucokke wudok gangwu. Ka rwot acara, in mere ka pud itamme ni imedde ki gengo mere nge nyang kole egoni onyo rwandis egoni, wabibalo wii oko in mere ma latin wa mere eni ma wan anywali anywala ni wabibalo wii oko pien wan wangeyo kwari wangeyo nga weng yo me lwenyo i komi yot ka calo in acana be pe wayelle me cito kamo, wakemme mere kedi direct pien in jamine weng dong itye ka miti ineko acholi. onyo itir ki acholi inek dano ka idonyo i pocicon ni ibworo dano wa ki muduku, muduku ni ni pe timo gin mo ikom ngat mo acana awacci pud ceng ca dok anwoyo ni muduku ni ni pe dit loyo acholi, acholi onongo dong tye before oyubo AK forty seven, ati nene we. Ming kinyibo anyiba, dok ming pe gibinyibo i Acholi matwal. Pe gibinyibo ming i Acholi. Joni gucako nekowa from 1986 paka wa i cawani. Acholi adi ma kineko i Luo, i Lwero, i Lwero Triangle, ambush adi ma kiketo i kom lutino Acholi kenyo. Ambuc adi ma kiketo lutyen kom lango? Joni guwaco atir ni gin onongo giruko bongo ma nongo kicoyo nying nongo tye ki cal president Obote ki cal nying Obote ki gire ki nying Obote kun gilwonge ki nying ni Ojok, Okot, Odong, Okello wek Baganda gunge ni Acholi aye tye nekogi. Guneno i nying me Northern Uganda ku, kun gin aye gubedo ka neko dano i Buganda, gin aye gubedo ka neko dano i Acholi. Acholi ka pud wuto pe oromo ci wumedde ki gwoko Wulek Dyang i lobowu, wumedde ki gwoko Tutsi Rwandese enini i lobowu, wumedde ki bwoo gwokogi. Wungeyo gin ma joni gutimo maber i Acholi kenyo. Lamego moni otimme ni en enyomme ki joni, ni en dong emaro joni tutwal, en ebikonyo joni ki nongo ngom i amur. Guyako ngom madwong ata eka mm wajen orot moni bene awinyo ni oto iye. Gutimo gin mo keken ento i kare ma gutiyo ki lamego-ni weng gimito gin ma gimito, gunongo gin ma gimito. Neko lamego-ni okutwoc. Nya cwiny lica oto. Kit oto kene bedo ngat angeyo peke odiko mere ni oto oto labongo two pe otyeko kare mine oto pole ka pe otyeko bot mwaka aryo mine oto pole ka giyero kacel acel pien gunongo ni ka Pud nyako-ni kwo, minne bene kwo, kono i dyegi mac gibibedo ka penyo doggi, gibedo ka yelo wigi, omyero kinekgi woko. Ci dong, gin eni ma otimme calo labol eni-ni, pingo dok imyero otimme i kom acwali mukene? An awaci ni twol dong twol. Twol ka okayo lawoti dok pud dok kong imyero dok kong okayi, ka wek inge ni twol rac. Lwak i Atrocities egu ma Joni gutimo acudi kun tek bungu kun opyelo i moko kun ongo lwak i nek ma Joni onekowa ni dok Joni gibino ki cako wai ni gin gimarowa gimaro wan pingo dok gicako marowa nining kun gin aye yam lunek wan Joni cako maro wan nining mono kong mar wan ne dok mite ni kong kiryem gi o ki Baganda kiryem gi o ki Bantulan kadong gibin gicak yenyo acudi ni gin maber. These people pe gimito wan, pe gimaro wan, joni gitye ka myero tic ki wan atiya wek giyak ngomwa, ka guyako ngomwa gunyono ka tyengi, joni gubicako nekowa massively, gubicako neko wan labongo kica. Amiyowu kit wunen Seny Seny Jojo, Seny Jojo kono bedo joni keken, en Tutsi eni Bahimba eni ki ki Rwandese-ni gukong ka reng kenyo weng, Masaka gin eken. ilwero pole gene ken. Ejud ka udonyo i lobo ni nyo i ngom ni giloko nying giko. Eh? Iwinyo moni waye ni gibedo i Tanzania, iloko nying giko calo ju me Tanzania, iloko nying silam moko i kome, pien pe imito gi. This is them. They keep on disguising. Ka gudonyo i Ankole, they will disguise as Ankole. Ento onongo gin pe Ankole. Ka udonyo i Acholi, gicako nyingo, okot, ujok, okelo. odong romi na nying moni ma tye i acholi ni weng gimito ni dong obed megi in dong icako wa en acholi do en acholi, acholi mani acholi wapi gipwonyo leb moko very fast icako tamo gin wacako ka mitte ni kiting tong i kom joni ci watingo tong ka mitte ni kitye atero kitye atero ento gin maber mere waonyo mere ci pa kol i pii pa joni i cam pa joni i dek pa joni i cak pa joni i gin mo keken ma gicamo guto. Yo me lweny pol. An ceng ca awaco botwa wa yo me lweny pol. Nen yo mo keken me lweny i komi, me me lweny i kom jo cani. Cul kwo oko, ene aye dong kare maber me culo kwo. Tong udong dyang ong ineko weng tang tang tang tang pien joni gin ma giworo loyo weng ene dyang. Gin a joni maro loyo weng ene dyang. Ka dyang oto joni kok cal latin dano muto. Gikoko dyang cal latin dano muto. So gin ma cwer cwinygi ni Nget giyiko tong dyang labongo kica. Tong dyangi eni niko labongo kica nyo wek dyangi ni ocit dok i wang pii ket kado ki gine ket poison pii ka ma dyangi ni gicamo iye ket pii woko i becen i becen ma nongo tye ki cipakol gumat ci guleng dyangi to weng yo me lweny dong ata ryemo joni yot yot mo calo coyo acel ocone. Watiyo ki yo lweny me lweny lobo actually must be free. Lobo actually must be free. Otam lwaki general wa ma joni guneko. Otam lwaki lutelawa ma pigi tego lutino wa ma pigi tego ni weng joni oneko gi eko kit ma tye ulaya ne gi or poison i kome ki or ngo i kome ki or nga i kome ki or ngo i kome joni omito gunek wan wa i level mani ka wek wiwu ocak tic